ئێمە لە سێ بوارەوە سێری ئەم ڕێکەوتنەکەین یەک ئاستەکانی ڕێکەوتنەکە دوو پاڵنەرەکانی ڕێکەوتنەکە سێ مەبەستەکانی ڕێکەوتنەکە و لێکەوتەکانی ڕێکەوتنەکە لەسەر ئاستی پەیوەندی یەکێتی گۆڕان پێمان وای ڕێکەوتنێکی ئاساییە لە نێوان دوو حیزبە لە سەرشتی ناوخۆی خۆیان ڕێکەکەون چۆن ڕێکناکەون ئەمە کێشەی خۆیانە بەڵام دوور لە هەموو مجامەلەیەک، پاڵنەری بزووتنەوەی گۆڕان لەم رێککەوتنە لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە لاوازی بزووتنەوەی گۆڕاناوەیە بەهۆی ئەو کێشە ناوخۆیانەی کە خۆیان هەیەتی بەهۆی بە بن بەست گەشتنی ئامانجە سیاسیەکانی بزووتنەوەی گۆڕان بەهۆی قەیرانە دارایە ناوخۆیەکانی بەهۆی وازهێنانی بەرپرسە باڵاکانی بەهۆی بە ئامانج نەگەیشتنی ئەم بزووتنەوانەی کە هەیە. ئەم رێککەوتنەی کە کراوە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان ناتوانێت گۆڕانێکی ئەوتۆ بێنێتە ئارا چونکە دوو هێزی سیاسی یان سێ هێزی سیاسی ناتوانن نیزامی سیاسی لەسەر کوردستان بسەپێنن ئەگەر مەبەستیان لەمە ئەمە بووبێ بەتایبەتی بزوتنەوەی گۆڕان وەزعی خراپی خۆیان لە ڕێی گۆچانەکە یەکێتیەوە باشتر کەم بۆ ئەوی بەرەیەک دروستکەن بەرامبەر بە پارتی بستنەوە ئێمە لێرە زۆر بە ڕوونی ئێڵین نە ئەتوانن ئەم بەرەیە دروستکەن نە کاریگەریشان لەسەر پارتی نە کاریگەریشان لەسەر وەزعی سیاسی کوردستان ئەمەی کە ئێستا گۆڕان بە تەمایە بیکا یان هەوڵی ئەوە یاد بکات ئێمە تێ ئەگەین کە پەیامەکە ئەمە نیە یەک کەلیمەی تەوافق لەناو ئەم هەموو ڕێککەوتنانە یەک کەلیمەی سازانی سیاسی کە باس لە ڕێککەوتن و لە دیالۆگ لە پاڵ لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان کا کە هێزی گەورەی کوردستانە

ڕێککەوتن لەگەڵ لایانی تر ناکەن کە دژی یەکتری بێ و ڕێککەوتن لەگەڵ لایەن تر بەبێ ئاگاداری بۆی ئێستاڵێن نە ڕێککەوتنی یەکێتی و گۆڕان ئەتوانێت سیستەمی سیاسی لە کورسە گورسان دروستکە حتا یەکێتی و گۆڕان و پارتیش تەوافقکەن ناتوان سیستەمی سیاسی لەسەر هەرمی کوردستان فەرزکە بەڵام حەزەکەم بە سەراحەت ئێمە بیڵێن ئێمە لەگەڵ یەکێتی دانیشین بەڵام ئێمە ئامادە نین لەگەڵ یەکێتی و گۆڕان پێکەوە دانیشین. نازانین پرۆسەی سیاسی پرۆسەیەکی داینامیکیە گۆڕان لە یەکێتی جیابووتەوە گۆڕان ئینشقاقی لە یەکێتی کردو لە پارتی نەکردو خۆ تا ئەمڕۆژ سایتی سبەی وتارەکانی نەوشیروان مستەفا ببینە لە هاوخەباتی و بۆ تەخوین ئەوە نەوشیروان مستەفای قسە بە مام جەلال ئەڵێ ئەوە نەوشیروان مستەفای شەرعیت بە جیابوونەوەکەی خۆ لە یەکێتی نیشتیمانی خۆی منە هاتوین ئەم شەرعیتە بەڵام پارتی و یەکێتی لە بەردەم ئیستحقاقی سێ ئیستحقاقی گەومی قەومی زۆر زۆر گەوران یەک پاراستنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان و ڕووبەڕووبوونەوەی داعش، ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو دۆخە ئابووریی کە بەرۆکی کوردستانی عێراقی گرتووە، سێش مەسەلەی ڕیفراندۆم و بەرەو سەربەخۆیی بردنی کوردستان، لەگەڵ ڕێز و هەموو حورمەتم بۆ لایەنەکانی تر، لەمەودوا وەفدە هاوبەشەکانی یەکێتی و گۆڕان بەیەکەوە لەگەڵ هەموو حیزبەکانە پارتی دیموکراتی کوردستان ئامادە نییە لەگەڵ وەفدی هاوبەشی یەکێتی و گۆڕان دانیشێ. خۆیش پرسی سەربەخۆیش حەزەکەم بە سەراحەت بیڵێم، لەسەر بزوتنەوەی گۆڕان یا لایەنێکی تر ڕناوەستێ ئەمە پەیوەندی بە بە هەموو خەڵکی کوردستانەوە هەیە پرسی پەرلەمانیشان بەستۆتەوە بە گەڕانەوە یوسف محەممە بۆ سەرۆکی پەرلەمان من لێرەوە بە ڕوونی ئێڵم هەڵوێستی ڕسمی پارتی دیموکراتی کوردستان ئەوەیە تا هەڵبژاردنین مانگی نۆی 2017 نە یوسف محەممەد ئەبێتەوە سەرۆکی پەرلەمان نە هیچ کەس لە بزوتنەوەی گۆران دێتە ناو سەرۆکایەتی پەرلەمان و نە هیچ وەزیرێکی بزوتنەوەی گۆران ژەگەڕێتەوە ناو حکوومەت هێرمی کوردستان ئێمە ئەم ناکۆکی حیزبیانە باس ناکەین بەڵام جەنابەت باسی پرۆسی سیاسی ناوخۆی کرد من پێم وتی کێشەی پرۆسەی سیاسی کوردستان بەم شێوازە چارەسەر ناکرێ کە ئەم رێککەوتنە باس دەکا لە گەڕانەوەی بێ مەرج و دەست بەکاربوونەوەی بێ مەرجی پەرلەمان، چونکە ئەمە خۆی بۆ خۆی مەرج سەپاندنە. ئێمە ئەڵێین لە پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ رێککەوتنێکی تازەتراین کە دەستەیەکی سەرۆکایەتی پەرلەمانی تازەتر بێ بەبێ ئەوەی هیچ کەسێکی بزووتنەوەی گۆڕان لەناو دەستەی سەرۆکایەتیدا بێ. سەیرکە کاک هیوا، پارتی دیموکراتی کوردستان من زۆر حەزەکەم بە سەراحەت ئەم قسەشکم حەزیش ناکەم بۆ کەلیم بەڵام پارتی و دیموکراتی کوردستان زۆر بێ منەتە لەو ڕێککەوتنەیە پارتی دیموکراتی کوردستان پارویەک نییە بە ئاسانی بە هەموو کەسێک قوت بدرێت حزبی تر پاروێشی ئاسانە وڵی لە تاریخی پارتیا دەرکەوت و حزبی تر بەڵێ پاروی ئاسان بوون یەکێتی نیشتیمانی کاتێک بڕیارە لە هەڵبژاردننی سندیکای پارێزەرانی ساڵی 2012 یەکێتی گۆڕان یەکگرتو کۆمەڵ هەر هەموویان بوونە لیستێک دژی لیستی پارتی وەستان و دۆڕاندیشیان ئالێۆر سەرەتای کۆتاییێنان بوو چکە یەکێک لە خاڵەکانی ڕێکوتنی استراتیجی دابەزینی هاوبەش بوو لە ماڵبژاردنەکان لە هەڵبژاردننی 2013 یەکێتی کە ئیسراری کرد بە لیستێکی جیاواز دابەزێ بەڵام ئێمە هاتوین کاک هیوا کە یەکێتی هەدە کورسی لە پەرلەمانی کوردستان 2013 هێنا ئەو کات بۆ یەکێتی داوای کرد بە پێ ڕێکوتنی استراتیجی استحقاقی یەکێتی لە حکوومەت یاریمی کوردستان هەبێ دوای هەڵبژاردنی دوو هەزار و سیانزە چەندین جار بزوتنەوەی گۆڕان ڕاستەخۆ و ناڕاستەخۆ داوایان لە پارتی کردووە ڕێککەوتنی سیاسیان لەگەڵ ئیمزاکە پارتی بە ئاشکرا پێوتون ئێمە ڕێککەوتنی استراتیجیمان لەگەڵ یەکێتی هەیە ڕێککەوتنی سیاسی لەگەڵەوە ئیمزا ناکەین ئەم پرسیارەمان بۆ برادرانی یەکێتی هەیە پێمان بڵێن کۆلکەی هاوبەش لە نێوان شەراکەتی استراتیجی و هاوبەشی لە حکومڕانی لەگەڵ پارتی لەگەڵ ئەم ڕێککەوتن لەگەڵ گۆڕان چۆن ئەتوانن بیدۆزنەوە قەنەعەتمان پێ بکەن زۆر چاکە